Ule chi bai vek ule. Tun tumah chuan WhatsApp Messenger feature thar chi hrang hrang te i han bih chiang ve leh thung ila tha awm e. Eh WhatsApp Messenger hi ti hian an rawn update kal reng a, thil thar chi hrang hrang an rawn dah belh zel a. tunah pawh hianin tun hmaa whatsapp messenger a la awm ngai lo thil chi hran hran an rawn dah thar te chung chang kan han bih chiang leh dawn a ni. a hmasa berah chuanin ihh whatsapp message reaction notification chungchang a ni a whatsapp ah khanin ah in lut ang a chuanin ihh helai group a message pakhat hi kan react dawn a ni. hei hi like reaction hi lo pe ta ila khaya kan like ta a hei ka hi a lo lan hi you you reacted like to tih intihian reaction notification kha a rawn lang ta a tin nangmahni react bakah khanin i thil post leh comment mi in an rawn react na kha tihian reaction notification hi a lo lang thin dawn bawk a ni. Chuanin a dawt leh ah chuanin ih WhatsApp messenger update thar ber ah chuanin ih chat ah mi i biak te private ah i biak te kha kha mi te khanin status an lo update ta a, chuanin kha mi te status kha hetah ih helai status a va luh ah va en kher ngai lo khanin helaia i mi biak tawh te status kha i chat lisa lang te ho kha heta tang hian chat lisa tang hianin awlsam takin a hmuh theih nghal tawh a ni. Hei entir nan hei he mite pahnih hi tuna lo lang hmasa te hi an status kha i en duh chuanin heta status a. an luh kher ngai lo khanin i chat leh sa lang tawh sa te kha an dp ah khan i zukli kanga khu ih a hriat hran bik khu a hringin a lo la inkual bik khu khu mi te khu an status kha i chat leh sa mi te status kha i la open lo teh na nia kan han open anga hei ti hian status kha a en nghal thei a ni hei pawh hi lo ni ta se la an inhmet ang a. tikhan tikhan status kha lo lang zel a ni hengte pawh hi tikhan lo lang zel a tikhan i chat lisa awm sa te hmaa private chata i biak tawh sa te khami te status kha chu-- Helaiah status enna pangaia va lut kher loh khanin i chat leh sa tang khan ti khan awlsam takin an status kha i en sak thei tawh dawn a ni. Tin, chumi bakah chuanin WhatsApp Messenger update thara an rawn dah thar leh chu e group a member chhuak tawh te e. khami te an chhuah hun leh khami tute nge group chhuah san tih kha a en let thei a view past participants tih feature thar kha an rawn dah leh tawh a chu chu tiang hian ni ta ni enter nan helai group ah hian lut ta ila hei chuan a group info ah maw helai group name ah maw hian i han click ang a chuan member list kha ti hian lo tlar thla ta a view all i click ang a. in scroll ta char char ang a chuan a hnuaia hi view past participants tih a lo lang ta a kha kha in click ang a hei ih tun ni sawm ruk chhunga kha group chhuah san tawh te kha kha mi te kha lo tlar thla tur mai a ni hei hemi hi chuan in-- ni sawmhnih pali thlakua sanghnih sawmhnih pahnih dar chawhnu dar khat leh minute sawm nga pathum ah khan he a group hi a chhuahsan a hetiang khan midang tawk khat hian a group an chhuahsan hun kha hi khan a lo lang ta zel ta a admin ten an remove te pawh hei pawh hi remove a ni ta a ti khan ni sawmhnih pakua thla sarih ah khan dar sawm pahnih leh minute sawm nga pathum pm ah-- he group atang hian remove a ni tikhan kha group atanga ehh member left leh remove te kha ni sawm ruk chhung ami te kha khan a en thei zel a ni view tikhan hetiang khan ehh he group ah pawh hian han en leh ta ila tah hian group name ah hian i han click anga chuan-- participants tuna zan hnih sawm hnih pangan awm mek a view all hi an click ang a scroll ta char char ang a heta hi hei view past participants tih kha lo lang leh ta a ni ang kha hei chung ber ami hi ni sawm pasarih thlakua. dar sawm pahnih leh minute sawm pahnih ah khan remove a hei dangte hian chutiang chumi hunah chuan an left tih kha ni sawm ruk chhunga mite kha te khan a lo lang zel bawk a ni hakha a mite pathum kha tum tuma whatsapp messenger feature thar an rawn tih lan theih te chu a ni a eh whatsapp hi tuna ka hman mek hi beta version a ni a umm-- version hi khan an en ang a whatsapp messenger beta version two point two two point two one point seven beta ah hang feature thar kan rawn sawi pathum te kha a hmuh theih a hei aia ehh update lo deuh ah pawh hian a hmuh theih mai thei a eng chin chiah ah nge hang feature thar te kha a rawn tih lan i chu ka chiang chiah bik lo va amaherawhchu-- Khang feature thar te kha i lo la hmu thei lo nih chuan play store atang in i whatsapp messenger kha han update la, khang whatsapp messenger feature thar te kha i lo hmu ve in i lo hmang tangkai ve thei dawn a ni. Aw le, tun tum atana kan video chu ka tih zawng kha lo ni leh rih se la, thlir tu te zawng zawng in zavai in duhsak na ka hlan a che u.